hna hi nan lung chungah nan riahter lai i nan lung chungah a riah nan riahter lai i oh, nan lung chungah nan riahter lai i nan fale kha fel tein nan cawnpiak hna lai i na inn chung i na ṭhut ah siseh lam i na kal ah siseh na ih ah siseh na thawh ah siseh na chimh lengmang hna lai A dang pakhat Deuteronomy sawmthum le pakhat ah khan van rel ka duhmi a um i cucu zeidah si ti siah cun Joshua sinah Bawipa nih a chimmi bia kha a si. Sawmthum le pakhat a nge pathum ah Bawipa nan Pathian cu amah hrimhrim nan hmaiah a kal lai. Hi miphun hna cu nan hmaiah a hrawh hna lai i hna lai cucaah nan pawn chuah hna lai Joshua nih hmai aan sak hna lai Bawipa nih a chim bang khan Joshua nih hmai an sak hna lai Cathiang kan relmi Bawipa nih chuahnak kan pek tuk ko seh Amen British nih hin Bing War Opium War he an rak tuah sual China nih opium trade bing kungkunak kan onh seh ti an rak duh ruangah ral a rak um i history ah hin opium wars timi um. Tu lio chan ah minung tampi rian loin China ah an um i depressed an si i ramdang ah kun lek an rak kal. Adi Gold Rush timi Atu US i sui cawhnak ah hin tampi an rak phan i international ah an vak an vai i cu lio ah America ram an phak ah hin thil pakhat te a cangmi a um i cu zeidah si ti si ahcun opium ral ruangah ramdang a duh na lo a chuakmi an si ko nain anmah tu kha China thawng ah opium nih a suai hna. Cu lawng hlah Mirang nih secretize an tuahmi hna hi hna miphun hi a thurhnawmmi lawng si loin a ṭha lomi contagious an si. Phe lawng te nih kah opium an ri zu le sa nuamhnak ah an society an khalap hi a um ti kha propaganda tam ti cauk tampi an tial i atu zong ah hin keimah zong na tu cauk dangdang ka rel tikah hin ka hmuh lengmang 2019 98 ka rak phak ka in mah bantuk cauk pawl he ka hmuh lengmang le lahan nai zong ka rel ṭhan a poi bikmi cu Muzi Sewa nih a rawkmi hna nak hmanh in minung le minung an i hmanmi tu kha si America miphun hna nih China thawng ah ummi restaurant vialte le an khua le an ram tete kha an khangh piak hna i an rak thah hna i a phunphun harnak an tong tlawmte ah kun ka cek deuh rua i ka chim duhmi cu zeidah si ti si ahcun an tuanbia kha an lonh nihin niah US nan kal ahcun China thawng tampi nan hmuh lai psychological cauk tampi in refer a tuah peng Tu ka rel cuahmah liomi cauk pawl zong han refer a tuah peng. An lonh ning kha biapi tuk. Tuchun nih chim ka duhmi zeidah si ti si ahcun America ram i minthangmi sianginn pawl ah hin China hi an khat. An tuanbia nih a control hna maw? Control hlah. An lot. America ram ah hin leadership conflict a ummi kongah contractual change tuahmi cauk pawl an ṭialmi ah a biapi tak tiah ka ruahmi cu minung hi na thlen khawh lo ahcun a umnak a context thleng ti a si. Cucaah public place ah smoking an dua lo, law nih on ti lo, vanlawng chungah a ngah ti lo. An rak contrast le dangdang nih an tuah khawh lomi thil vialte kha a context an thlen piak an umnak hmun laimi hi kaa lawmhnak pakhat cu khrihfabu ah kan ṭhangcho i cu lawng hmanhselah kan tha a thu lo i rian kan ṭuan i fanu fapa caah nunnak pek in rian a ṭuan i biakinn hna a sa i khrihfabu hna ning cak tein a kalpimi miphun kan si Cucaah cun kan mindset ah kan khuaruah ning ah hin sualnak a tuah i a tangmi si sawh bantuk phungchim phun khi ka phungchim ah ka duh lo ngaingai mi si. Zeicahtiah biblical principle, principle Bible theology cu minung human psychology a kalṭi mi si. Minung a sinak hmun tan pengnak ding, i phurun pengnak ding thawngṭha chim hi i ralrin ngai a haumi a si. Kannih cu a luat cangmi, hmaiah a kal cuahmahmi thluachuah hmuhmi miphun kan si. Israel miphun hna nih tampi caan kan ei lo caah Israel tampi hna nih an hmaiah a kal dingmi, an ton dingmi Mesopotamia ram chung i ummi ral vialte an tei khawhnak ding ca cun, ca cun they have to acknowledge the nation vulnerability. Mu, an miphun hi fahnak a tong khomi kan si caah sekolah tampi an timi cu an miphun hi fahnak tong khomi kan si caah God has to work in behalf of them anmah ai on bawipa rian a ṭuan khawh nakhnga ding caah cun zumawk a tlakmi miphun an si ve hau Cucaah cucaah nih ka relmi Baibal caah khan Deuteronomy ngan paruk pasarih ah khan okay Joshua nih an hruai hna lai nain an hruai tik hna hin every household is responsible innchungkhar vialte hna hi tawan nan nei dih Nan fale kha an ih ah siseh, an thawh ah siseh, an thinlung ah riaklak in Baibal nan chimh hna lai. Nan sersiam hna lai. Without those responsibility, mah kha ṭuanvo lo in hmai ah an miphun a kal kho lo i Baibal ah a bekrong taktak a um tuning ahcun Joshua le a miphun hna a ralkap pawl vialte hna he It's based on wholly devoted to God. Pathian ah zakhat ah zakhat nan innchungkhar dikin nan up lo ahcun nan ral aiawh hin Bawipa ral a tu kho lo ti hi a basic si. Le cu zan minung tampi hna nih America ram kan phak tikah hin kan ruah awk a si ve mi cu are we wholly committed or devoted ourselves? Pathian ah hin innchungkhar vialte hi kan thinlung kan ruahnak dilang kan up up lo ti cu. a basic a si. Joshua nih hmai ah a kal i Pathian an hmai a kal i a hruainak hnga ding caah cun cucu a hram a si. Moses hi 125 a si hnu kum zeimazat a hruai hna hnu ah 120 sorry 120 a si ahhin Pathian nih appointment appointment a pekmi hi Pathian nih ṭuanvo a pekmi hi Joshua transfer a tuah. Moses sinah Bawipa nih a chimmi bia hi Joshua sinah Pathian nih a repeat ṭhan. Why? Zei ruangah dah Pathian nih Why he gave them again their revelation from God? Pathian sinah rami phuannak taktak hi zei ruangah dah Joshua pek ṭhan? A ngai mi si ahcun Laimi nih kan chim tawnmi cu kan pipu zaangfahnak thawng in thluachuah kan hmu kan tiah okay that's fine but think about it Pathian nih revelation taktak hi na nu le na pa a pekmi kha nangmah sinah a pek ve hau a chimmi cu ka hin a nolh ṭhanmi tu zan i ka relmi Baibal ca a si Joshua kha nan hmaiah a kal lai For no reason a si lo. A ruangam lo Bawipa nih a chim lo. Joshua cu Amalek ral an tuk lio ah ralkal bawi min thang an nunnak vialte caan a pe i a risk mi pa pakhat a si. Pahnihnak ah Sinai tlang ah Moses sinah hmun khat ah ai hruai duh dingmi Moses he naihniam tein Pathian nih a thenh i Sanai tlang ah ai kalpi duhmi pa a si. Cu lawng hlah, Joshua hi Pathian lamhruainak chungah hin a biapimi secret service an lak dingmi ram va zoh ding zongah thlahmi pakhat ai tel. Tutan ah hin Khrihfabu hruaitu pawl he kumkhat chung kumhnih chung nan kan hruainak ah hin kaa lawm taktak. Atu i kan thim dingmi hna zong hi an in thim hna lo zongah nan zeihmanh poi fon hlah u. An in thim hna belte cu Pathian sin rami si hau. Bawipa nih a ka thim tian nan ruat la, Daniel pa nih rian kan feel la mang tin nan ruat la lo. mipi nih an kan thim kan ti tikah khin Pathian thim a si cu keimah zong caan cu ka el ngam tawn lomi cu ka ṭih lo tawnmi cu Pathian rian ka huam setsai lonak zawn i mi nih ṭawan an ka pek an ka fial ahhin no ka ti kho tawn lo a caan caan ah cu bawipa ka fialmi sur hram ti ka ruat i dengal nunak in Pathian ka ṭih deuh kan nun ni tuala ti zongah Pathian nih duh ka tuah ko a atawo cu ka chim duhmi cu pathian fialmi ka si hau pathian sin a rami vision a si hau pathian sin a rami vision cu keimah ka study ka tuah khawh tawk ahcun it's never change ai thleng bal lo if it is true from god pathian sin a rami vision a si ahcun na nun kha purposeful in lam an hruai khotu ningcang ten lam an hruai khotu ding ahcun bawipa sin a rami lam hruainak a herh bawipa thlarau thianghlim nih na cungah bia chim hau nan innchungkhar kha thluachuah a pek hau cucun Joshua le innchungkhar hna a sawsawh in a si la lo nan hmai ka kalnak hnga ding le nan ral vialte ka phennak ding a cah cun nan chung tein daw nan ni up lai aw nan mirang holh cun devoted life I up me kan nuai thla kan cam ah hin keimah ka pian thar tan tawn A cammi pakhat cu Bawipa hi tluk hi kan re theih mi tampi kan um lio ah dai nan camnak caan ṭha na kan pek. Tunai kan kan kan farnu nih hla, hla sak bantuk hin Bawipa he naih te na aw theih chin lengmang ka duh nangmah he naih chin lengmang ka duh hallelujah pathian khuaruahhar rianṭuannak daihnak hnangamnak lawmhnak thlacamnak caan ṭha biakinn i pathian biaknak caan ṭha le nan innchungkhar te i bawipa hmai i nan thilrit vialte ṭhumhnak caan ṭha bawipa nih an pekmi hna naak ah sunglawi dumi um bak lo bawipa nan sinah a kal ko ahcun why not the rest a tangmi cu ziah har ṭung lo ruah ṭhan a hau ko tiah ka ruahmi cu ka nu caan thla ka cam lengmang ka nu he 87 si mah sermon hi ka ṭial mai tak ngai ka ṭial ani rak cu ka chim lau lun chin phang hlau poi te long sikola kan nu cah thla ka cammi cu nun saunak le damnak le kan cai thla cam khawhnak hnga thla ka cam Asinain Bawipa nih a ka theihter tiah ka ruahmi pakhat cu thla ka cam lio ka thinlung chung a cuah tukmi cu na cammi nai palh ko rua vancung a kainak hnga ding ca cam ko ti kan minung sinak hi kan duhmi khi bawipa duhnak a si hlan ah cun thluachuahnak kan cungah phan lo le ka hi chim duhmi cu bawipa a langhtertu chungkhar nan si ahcun a za ko ka chunglei nan ka ti tawn biachim ah naa palh lai mi sinah hin cutin khatin khatin ti le hoi he na vai si su lai ti an ka an ka remind tawn ka ti mi cu ka lonh cang ka ti ka lonh cang kai si bak la lo credit lak zong ka huam ti lo iwa zong ka huam lo a thiam bik si zong kai thim lo keimah ti mi thin lung ka nei ti lo ka ti ka sau ngai cang ka lot nak sau tuk cang pastor ka ṭuan hun tam tuk ka lonh cang Bible sianginn le ka dang i ca kan chim lio ahcun ka thei bik ti kha kan duh ngai keimah nih ka rel mi hom in an rel lo ti kha kan duh asinain ka huam lo tu cang ka kal tak mi nih thangṭhat le credit pek hi duh pak hau atu kan in thim tik hna zong ah hen nan position nak in a rian hi duh deuh Piang tein ka chim hi awah tliang lak lo lon chim a ṭha ka ti. Laimi hi pastor kan si tak torlo kan si ah ka dih lak in credit nai ngan ji tama pole credit an du ngai le vawlei lei ah cun a si lo vawlei ah cun a si kho men sitan biaknak ah cu a si lo Kannih cu Bawipa lungton kan i tim ding a si. Hallelujah! Bawipa lungton na duh ahcun Bawipa nih thluachuahnak rel cawk lo. Bawipa hi a ka thlen tikah hin thluachuahnak a ka thlen tikah hin broken dreams kan neihmi vialte zahan nai ca khurele broken dream a kan pekmi kan innchungkhar ah kan tlinh lomi kan pumpak ah a tling lomi thil vialte hna hi Moses sinah a tling lomi vialte Bawipa nih a ṭha deuhmi ah a pek ṭhan i Mirang holh cun compensation vuncham sasawh menmen tiang khi Bawipa rian a ṭuan lo. It's not just compensation for your dreams. Pathian hi na nunnak taktak ah amah purpose amah tinhmi chungah lam an hruai cang hnu ahcun a thar behchom zong si la lo na vision kha behchom zong si la lo hei siam sual sawsawh zong khi si la lo kan nunnak hi a rawkmi nakin a ṭha deuhmi a thar chungah Bawipa na lam a ka hruai hallelujah na nunnak chungah hin he will transform you an thlen lai i khuaruahhar in nangmah nih na dreammi nak a ṭha deuhmi foundation a tharmi chung Bawipa na lam a hruai la kan atu building pahnih kan sak min an fiang tuk pakhat khi renovate kan tuah pakhat hi ahram fawng le center kan tuah belt som pakhat kan nei belt lo kan nei tu zan ah kan chim duhmi na cu belt lomi bawipa nih na chungah rian a ṭuan taktak cu nunnak thar chungah lam an hruai la hallelujah na khuaruah ning an thlen rih lo le nunnak thar chungah na luh ve rih lo ahcun bawipa nan nunah rian a ṭuan rih lo tinak si pathian rian a ṭuan rih lo tinak si Minung tampi hi Pathian nih thluachuah a kan pe ko nain a rawkmi va remh fangfang motor a phat a rawk i replace tuah fangfang bantuk khi a si lo bawipa nih ka dream mi hi moses chungah moses hi failure tampi a nei A hruaimi hna hi step tamtuk chim ning tamtuk um. Sihmanhsehlaw Moses nih hin a ngaingai kan ti si ahcun mi nih appreciate an tuah lo i an doh cuahmah lio zongah Pathian sin a rami vision cu ai thleng bal lo ti kha a theih caah Kanan ram a luh lo zongah Bawipa a thangṭhat. Hallelujah! Voi tampi hi sekolah tampi nih cauk an ṭial tikah addiction si zongah psychology si zongah cauk an ṭialmi lakah a muru pakhat a biapi ngai tiah ka ruahmi cu self fulfillment and achievement no longer serve me America ram cu mah duhmi fulfillment biapi pakhatnak a chiami kan fale zong kha chung a ṭhangmi an si a hleir achievement chungah a ṭhangmi si sihmanhsehlaw PhD a kaimi pa nih kum nga chung struggle a tuah i addiction in struggle alcohol in struggle a tuah i a chimmi pakhat cu midang ca i nun ṭhan khawhnak tiang a ka petu thil kha zeidah a si ti kha I want the breakthrough Mah ca lawng i nun peng, mah duhmi tlinnak, mah achievement, mah self-fulfillment, mah, mah diriamhnak tiang tiang lawnglawng i PhD ka tuah i doctor ka rak simi vialte hna hi a tlamtlin deuh rual lo ee. Luat hi kan rak herh dih ko rua ti kha a donghnak kha a ṭial i tuzan ah hin ruah ṭhan a haumi cu nihin ni ah minung tampi hna hi zeiruang ah dah Bawipa nih thluachuah a kan pek ko nain kan luat hnga zet kan luat khawh lo. A ngai ti cu kan chung taktak ah Bawipa rian a ṭuan rih lo caah a si le. Fafatlau pa kha inn a kir ah khan aw a sining kha a thuhmi pakhat an ti lo. Kaa khat before he can confess. Ka pa ka palh tuk tiah a chim hlan ah ka bawipa nih a thinlung a rak hmuh cang cu. Lampi a rak kir liam bawipa nih a hmuh. Na chim thiam ca si la lo, na rel thiam ca si la lo. Bawipa nih na thinlung kha a zoh i hina chung i thluachuah awk an tlak a ti lawnglawng ah thluachuah na hmu lai. A ngai ti si ahcun minung nih thluachuah an in pek len zong zeihmanh santlai lo. Ṭha tein ruat hmanh u. A rak kir ah khan he love himself. Amah lama ai, ai titermi um ti lo. Nothing to pretend. Don't try to impress someone you don't really like. Na duh setsai lomi minung impress nak ding ca America han tam tuk. We waste our time. Kan caan kan hlomi a tam tuk. A haiti sia cu ṭha tein ruat hmanh u. Bawipa nih thluachuah an pekmi tu kha a hmun dingmi si caah Bawipa nih mannei an chiahnak tu kha a hmun dingmi si caah cu thil cu nihin ni ah hin ahopaoh nih kan hlam dingmi, kan duh bik dingmi cu a si. Bawipa nih hin a rak kir tikah hin a zoh i, a hi pa te hi cu biakinn chung hmanh phan manh la lo da ka ti. Lampi a rak kir ah dok aw a thinlung ka Bawipa nih a rak cohlan i ar thawthaw sa thawthaw thah piak u law buai tuah piak u ngai ti siah cun Laimi Pathian kan biak ning hi ka ruah lengmang tikah hin Bawipa a lawmhter lomi Pathian biami kan si sual lo ding kha a biapi Minung nih zeitiang kan ti kha a ṭha ve ko nain kha nakin a herh dohmi tu cu Pathian thluachuahnak hi kan innchungkhar ah hin a um ve kho hnga maw? Bawipa nih hin bei he ka van caan um lo caah Mirka ram ah thawngṭha an chim zongah, psychology an chim zongah accepted and safe word, man ngeimi sinak, cohlanmi sinak hi an duh ngaingai. Tuak zong si ko eh, a uak bikmi, nihin ni an hmanmi si. Asinain, na nunnak taktak ah new light in, na nunnak tak na sining taktak ngai hmuh khawhnak hnga ding caah cun Bawipa Thlarau Thianghlim rianṭuan hna. Bawipa nih an zaangfahmi si hau. an on piakmi chungah na kal ve kha a hau i nihin ni ahhin minung tampi hna hi ka uar ngaimi pakhat ka chim zong ka chim pah lengmangmi cu dung psychology hin ka uar tukmi cu na thadem na zoh duh hau your pseudosite a thladem ai zoh duh lomi cu na hngal lo ka mi hna na huat sual men lai mi na huatmi hna khi psychology nih cun nangmah na sining an chungah nai hmuh bia khi si Mi nan fel la lo ti na phan tuk ahcun nangmah kha irresponsible na rak si ruang ah a si kho mi si. Before you judge other people, you need to look at your pseudosite. Nangmah na sining kha fiang ten nai zau ah sia kan cun na dawt lo kho hna lo. Mak ngai ka ti mi cu Pathian dawtnak ka theih tikah hin mi vialte he keimah nakin an ṭha deuh kho ko ti mi hi ka thuak ah bawipa nih a ka pek bak cu. Cucu nangmah zong tuthen ah election kan tuah lai, gym ve kan tuah lai. Asinain don't think you are ahead of other people. Midang na ka fim deuh, midang na ka thei deuh. Thi ngan hi tha lo. Laimi hi kan thi angan kho ngai ve cu. Bawipa thluachuah nu le pa chen kan rak hmuhmi ruangah khin kan thi ngan kho ngan kho ngai ve. Kan i hngal lai lo. Makakha mirang zong ah ummi si. Miphun paoh ah um dih si. Sinain Bawipa dawtnak taktak na hal ahcun you will love yourself nangmah nangmah nai dawt lai i mi zong na dawt taktak ko la hallelujah cucak Pathian sin rami lawlawng si Pathian kan biak a ṭhat tuk na kai lawm tuk tonnak cu Bawipa nih hin aw kei nai ka thin a tawi ngai na mi ngei thiamnak he Bawipa nih a ka pek ngai that khong si la hen kan nu nih hin biachim ai palat hi a ka phang tuk ton le pastor ka tuan han chat khong si ani cha cun very stressful ka ti mi cu na thin phang hla li kan chim lo ding tein kan um la zei man tin phan ding um lo ding te kha tha mi kha dawt ding si cucu vawlei cungah a biapi tuk tiah ka ruah IPC ah cun minung tampi hna he is not just moral improvement tuzaan i kan chimmi hi moral improvement ca menmen ziaza ṭhancho deuh ca menmen khi si lo bawipa thlarau thianghlim na nu na rian a ṭuan ṭuan lo na chek khawhnak ding cu ahcun it will revolutionize internally na chunglei ah bawipa nih revolution a tuah an ke to hlan ye a tuah la na value ai thleng la na uar tawnmi kha na uar ti la lo na duh tawnmi kha na duh ti la lo mi nih ai tuk chim na thiam tuk timi hna i lungsi tuk ti bantuk pawl kong kha na thlau diam la atu cu kan nubu pawl nih van kan fak deuh pawl hen kan i lung hmuih le a si hlei lo pathian nih an fak ṭung hna lo san tlai lo a ngai kan fiannak ding zaka chimmi si awh cucaah cu bawipa sinah atu ah kan farnu thla hla sak bak bawipa na aw theih kan duh nifatin te naih chin kan duh e kan thinlung bawipa kan neih tikah bawipa cu aa lawm tuk ve cu kan chawva lawng kan lenglei lawng bawipa kan neihmi bawipa duh lo bawipa nih na thinlung na daw ve maw dawt mi le nau hna bawipa khan na dawt ve ah khan cun bawipa cu aa lawm tuk ve cu thluachuahnak kha amah nih kanmah le kan tawk cio te a kan pek You are created uniquely. You are created wonderfully. Nangmah kha khuaruahhar dah ah zei hme mi bantuk i va thiam theng zong cu na hau tung lo mi bantuk vai dawh zong na hau lo nangmah na tok ten to nai dawh lo ngai na fale na dawh ngai ko chu a za ko chu nan fian nak ding za ka chin bia ka se ha chu exercise ong to se sai lo pung san na that te na hi a ngai na boy pathang chan tuk ding si cho Ka chimduhmi cu Pathian hi kan mah le kan sining cu a kan dawt tuk cu. Bawi van thluachuah hna a kan pek ti. Hei tuak ve hmenu te. Man ha muichiat ngai chung fa le nu ter dawhter duh ngai ne a sual cu. Kan sinmi fa sin cu a dik lo cu. A her lo ah a facial thing zong patuah ter len hna a re thei. A ngai ni thatan ruat ve hmenu lo. Pathian nih kan mah le kan sining cio te a kan dawt ko cu. Right? God is so good, right? He's so good to me, right? Pathian cu a ṭha tuk i Bawipa cu nan caah ṭhat tuk, kan caah ṭhat tuk caah dakaw a kan thluachuah i ni na san kan tlai lo nain kan lairam te zong kan hei bawmh khawh ve cu. Okay. She, dawt ne nau hna. Bawipa a ṭhat ning hi rel ve law. Amah hi na thinlung neih ve law. Asinin thla cam ve law. You need to know what to pray for. Zeidah ka thlacam awk si? Zeitin thla ka cam ah dah ngaih la ti Laimi kan buai ngai cu. How timi kan buai ngai cu. Ai, cuti pungsan a si lo ahcun, cuka hmun ah si lo ahcun, a how ah khin kan kan buai le. A zei ti pungsan khi si lo. Na thlacammi, what to pray for? Zeidah na cam awk si? Na halmi, na cammi ni cu Bawipa zungzal nunnak ka hmuh khawh nakhnga ding cah nifatin kan nunnak hi na aw theih ka duh nangmah neihter ka duh. Hallelujah. Cucu nihin ni ah kan thlacamnak si cio ko seh. Cucu na cam ahcun na fale kha anmah ten piangthar te ko la. Ka zumh ko. A donghnak ahcun an ka chimh lengmang. Thlacammi kan nu le paul nih an ka chim lengmang mi cu thla kan cam lengmang i kan fale ruah lo pian i thleng timi hi an tam ngai cang. Pathian nih a tuahmi cu khuaruahhar a si. kan hngalh lo kar Bawipa nih kan zawtnak zong a lak cu thla kan cam le a kan dam hmanh kan i thei lo ke nai ka dam ka zawtnak he phun hnih thum pi um ve nain Bawipa nih a ka zaangfah le a ka dawn tu ah an i cang lo zeicahtiah Pathian na halmi cu Bawipa nangmah sunparnak cu ka dihter lai nang na thiamnak le na fimnak zong kha nangmah sunparnak cu a si ko seh na ti ahcun Bawipa nih thluachuahnak an pek lai Zeitluk hmanh give nei law, zeitluk hmanh biachim thiam law, zeitluk hmanh mihruai thiam law, okay, Bawipa nih an nuai jing mirang holh cu fiang ngai. Bawipa nih thlarau in an thuamh ve ṭung lo ah cun na sin rianṭuan kha an har sual men lai. Cucaah cun tuzan ah kan in thimmi hna cu Bawipa mithmai kawlmi, Bawipa thlarau thianghlim lamhruainak a upatmi, Bawipa a ṭih, a ṭihzahmi, Na si ahcun na fale zong kha Bawipa nih thluachuahnak pek lai. Kan Khrihfabu zong thluachuahnak pek ko lai ti kha donghnak ah chim ka duh mi si. A ṭhami Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh. Amen. Kan zapi ten kan dirh hna lai.